Essalamualeýkum hormatly watandaşlar! Şu günki temamyzyň ady Türkmeniň geljegi onuň taryhynda. Hawa. Geçeni unudan unudyp öňe ýöräp bolmaz. Çünki biziň atalarymyzyň taryhy ol türkmeniň durmuşynyň esasy fundamenti bolup durýar. Kim nähili taryhda ata-babasy bolup geçipdir bu dünýede, şoňa görä-de indiki nesiller ýaşaýar. At-abraý taryhdan gelýär we indiki geljek nesillere ýol goýup gidýär. Şuny hiç haçan unutmaň adamlar. Çünki türkmeniň taryhy örän çylşyrymly hadysalar bilen bagly bolup durýar geçmişde. Bir mysal, student ýyllarym bir taryh mugallymym bilen gürleşip başladyk biz iki bolup. Ol maňa näme diýdi? Akmuhammet siziň taryhyňyz ýok diýdi. Siziň taryhyňyz müň dokuz ýüz on ýedinji ýyldan başlaýar diýdi. Siz Oktýabr rewolýusiýasyna minnetdar bolmaly diýdi. Men oňa ynanmadym. Ýöne hiç zat diýmedim. Men hiç haçan adam bilen jedilleşemok. Ýa dawa edemok. Men özümçe analiz berip, özümçe netije çykarmaly. Şondan soň hemen kabul edýän, oň aýdan dogrumy ýa nädogrumy. Çünki biziň atalarymyz Indi örän sowatly adam bolup geçende meniň atama nepes algun diýerdiler. Dini tarapdan halkyň öňüne çykyp, köp adamlara dini okuw öwredip, köp sadakalary geçirip, köp adamlary o dünýä ugradyp, Halk içinde örän akyl-paýhasy bilen orun alan adam. Örän durnukly akyl-paýhasy bilen orun alan adam. Onuň ogly Baýramdurdy meniň kakam, matematika mugallym bolup, taryhdan, geografiýadan we beýleki ylymlardan örän, örän güýçli nemesi bardy, bilimi bardy. Örän taryhy köp zatlary bilerdi we Dünýäniň geografiýasynda bilerdi. Nirede näme bolup geçipdir, haýsy ýyllarda, nirelerde ýurt bolup, soň o ýurt ýykylyp dur, oňa näme sebäp bolupdyr, şu zatlar maňa gürrüň bererdi kakam. Şu zatyň esasynda men o ýaňky bilen dawa etmedim. Ýöne men özümçe diýdim, türkmeniň taryhy Has gadymydyr diýdim. Oň ýüzüne-de aýtmadym. Ýöne bir seretdim, elbetde aňandyr-da. Soň biz oň bilen gürleşmedik. Indi aýdaýyn, ol Türkmenistanda nähili iň esasy ýykgynçylyk boldy? Şol esasy ýykgynçylyk şondan soňam Türkmeniň ýurdy ýykylyp, şondan soň ýurt tutup, eýesiz, halk göçbe-göç bolup başlaýar-da. Köpüsi şo derýa boýlaryna göçüp, öý tutunyp, o ýerde mal saklap, täzeden durmuşy gurnaýar, köpüsi başga ýurtlara geçip gidýär, Eýrana, Yrak. Siriýa, Türkiýä we beýleki döwletlere, Owganystana. Indi Merwiň ýykylyşy. Merwi şo Çingiz hanyň goşunlary gelip basyp alýar we ýakýar şäher durşuna. Ýapýar, suwa basyp, basdyryp alýarlar-da. Soň salýarlar merwi. Göz öňüňize getiriň, iki ýarym million halky bolan şäheri olar nähili salýar? Näçe wagt döwürlerde gonçarnoý proizwodstwo diýýärdi rus dilinde, küýzemi ýa beýleki şular ýaly zatlarmy, posudalarmy gonçardan ýasylýan Zatlaryň, şu zatlaryň hemmesi Maryda bar ekeni. Maryň Merw şäheri, ýa bu Merwde bar ekeni. Merw şäheriniň bazary Orta Aziýada iň baý bazar hasap edilýän ekeni. Islän zadyňy şu bazardan tapyp bolýan ekeni.

marza düşläp, bazarlap, ýüklenip giden ekenler. Eýläk gitse-de, beýläk gitse-de. Şolar ýaly ýa beýläk aňyrdan gelip, şo bazarda zatlaryny düşürip, şo ýerde satyjylary bolan, şolar ýaly bir ullakan şäher bolan, iki ýarym millionam halk ýaşan şo şäheri ýykyp, ýakyp, suwa basdyryp, talap gidýär Çingiz Hananyň esgerleri. Mundan soň ýene-de köp ýöriş bolýar. Bu neme Türkmenistana beýleki galanjasynam talalyň diýip beýleki ýurtlardanam gelip giden bolýar, emma olar Çingiz handan öňem gelýär, ýöne olar aýl bilmeýär Mary, Merwi. Diňe Çingiz hanyň goşuny alyp ýeňýär-de. Ine şo Çingiz hanyň goşuny diýmek bilen o goşunyň bilen gelen adamlaryň içinde çyn diňe bir neme mongollar bar diýmek nädogry sebäbi Çingiz han köp ýurtlaryň goşunlary bilen birleşip neme türkmenlere garşy urşýada şol ýörite şo türkmeniň nemesini Türkistany ýykmaly netijä gelýärler-dä, şony ýykmasak bize ýaşaýyş ýok diýen ýaly, şolar ýaly bir syýasy netije bolýar-da, syýasat bolýar-da, ine şu adam bolup bura görýäňiz-ä, o ýerde urşup görýärler, bu ýerde urşup görýärler, o uruşdan hiç kime peýda ýok halka, diňe şo ýurduň başynda oturanlar şo taýda urşup özlerini baýlyk gazanýar-da. Ýa ýer ýurduň bir ýurduň ýerini alýarlar ýa-da bir ýurduň emlägini alýarlar şeýdip esasy şony etdirýänem kim diktatorlar. Indi şo adam şol Çingiz hanyň goşunlaryna bolan adamlardan soň türk nemede galanlar bar bolmaly şu neme Türkmenistanyň territoriýasynda. Diňe bir mongollardanam däl-de, beýleki milletlerdenem köpüsi galan bolmaly. Soň şolar üýşüp, özara şo nädip şo täze dörejek indi hökümet döremeli-dä ahyrsoňy. Şonda näçe ýüz ýyllarça birek-birek bilen arada söweşip, türkmenleri agzal edip, agzal edip, agzal edip, özleri şo nemäni almak isleýärler-de, şu ýerdäki dörejek täze hökümede baş tutan bolmak isleýär, bozmak isleýärler-de. Hawa. Ýa boldularam. Ine soňky otuz ýylyň içinde beýle Türkmenistany talap, beýle ogurlap, milliard, on milliardlarça pullaryny ogurlap, halkyň, türkmeniň kazynasynyň, hawa, ana otuz ýyllar men şolara diýänine siz türkmenmi diýenine. Hawa. Öz öýüni öz nemesini ogurlaýan adam ýok ahyryn maşgalaň içinde. Türkmeniň prezidendem şol ullakan maşgalaň baş tutany bolmaly. Eger ogurlaýan bolsa diýmek ol o maşgala oňki däl. Hä men şeýleräk manyda düşünýän bu zatlara. Hawa, indi onsoň analiz berler, wagty geler. Berdimuhamedow kim, Nyýazow kim, näme üçin Türkmenistany bular talan, kime satan, kime atan, bu zatlaryň hemmesi, kimi öldüren, bu zatlaryň hemmesi bilner soň. Ýa-ni, men pikir edýän ýakyn wagtlarda bilner. Hawa, indi dowam etsek, ýurduň ýagdaýy hemmä belli. Her kim özüçe baha berýär-de, aýdyp otyr. Biri eýdýär, biri beýdýär. Birine reklama gerek, birine hakykat gerek. Ýene biri diňe gürlemäni isleýär. Şo taýda neme-de, ýutubda birnäçe adam meni gördi, diňleýär diýýär-de. Men aýdýan, ýutub bu wirtualnyý neme, programma. Hawa, wirtualnyý programma. Ýutub umumy program. Emma hakykat bar ahyry. Hakykat ýutub hakykat dälmi? Däl. Ýutub oýunjak nemeleň elinde, syýasatçylaň elinde we beýleki toparlaň elindäki oýunjak. Şoňa seredýär, Hä şu adam gürläpdir, şuň aşagyny seredip görýär näçe adam sogam. Naçik bu belli adamda. Ýa-da ana şu adam gürleýär, şuny hiç kim diňlemesin, görmesin, şuň nemesini ýapyň diýýär-dä, şu nemesi gelmesin diýýär-dä ýurda, şuň berýän habarlary. Onuň şuň şanyna seredip görýäň, ýüz adam, ýüz elli adam gülýär. A meniň pikirim näme, men dogrusyny aýtsam, on adam diňlesin. Bir adam diňlesin. Ýöne hakyky düşünýän adam diňlesin. Şu ýagdaýa düşünýän we şuny isleýän adam diňlesin. Muny islemeýän adam diňlemesin. Bu ýagdaýy, bu netijäni. Hawa. Men göz öňüme getirýän kimler ýurduň başyndan otyr şu wagt. We näme üçin Türkmenistan talanýar? Gazdan gelýän gyzyl pullar az mukdarda Aşgabat şäherinde betona garylyp, beýleki köp bölegi Berdimuhamedow ogly klanyň jüýsüne girýär. Haýsam bolsa az mukdaryny Belli bir mukdaryny, diýeli otuz-kyrk prosentini şolar betona galýar Aşgabatda. Şo näme gaz pullaryny, aňyrdan gazyň satylyp, şo gazdan gelýän gyzyl pul bolýar, eksportnyý wýuçkany. Bundan beýleki bölegi şo Berdimuhamedowyň hasabyna galýar Ýewropada. Şeýdip, şolardan baýap otyr, şeýdip, şolardan bir ýerini satyn alyp otyr. Ony Türkmenistanyň içindäki halk aýry bilmeýär Berdimuhammedowyň ogluny. Ony saklaýanlar başga ýerde otyr. Indi şolar gidenden soň, Onda Berdimuhamediň nemesi tamam. Berdimuhamediň oglunyňam, oň bütin klanyňam ykbaly şoňa bagly. Haýsy gün şu bolup geçse, ertesi şolaryň tamam gitýär, şolaryňam ykbaly. Ýurtdan gaçybam ýetişmeýär şol adamlar. Ýöne olaryň täk etjegi nidir? Şeýleräk ýagdaý Türkmenistanda şu wagt. Indi munuň men şuny bir taryp bilen birleşdireýin bir umumy umumy bir synla bir hawa syn edeliň diýip men şu temany aldym da şu gün. Sebäbi taryhyň bolmasa geljegiň bolmaz. Taryhda sen kim bolupdyr ata-babaň. Şolar ýalam sen özüň bolarsyň. Özüň şolar ýaly pikirli, akylly, edepli bolarsyň. Eger taryhda aňryňda kim geçen bolsa, diýerler türkmençe çöp diýerler. Onda sen ýogalmarsyň. Bu zatlaryň hemmesi genetiski nemesini korny köküni genetiski kökü bar bu zatlaryň. Hä, indi men size bir şygry okalyp bereýin, öz ýazan şygrym. Umman dörär. Habar alsak şahyr Pyragydan, setirlerde, setirler arasy ylham dörär. Gadam basmagyl näbelli ýola, oý-pikirden öňde hatar dörär. Nesihat Buny diňleýenlerde Beýik şahyrdan saňa bir jümle, Bu dünýe tabynmydyr namarda, Müň ýyllar içinde akyl dörär. Şahyr ýazar gider bu dünýeden, Setirlerde okaň onuň beýanyn, Hiç sönmez yşky Pyragynyň, Türkmenler haçan umman dörär? Akmuhammet, sen sözüňi jemle, Namardy diňleme, merde gara! Sen hakykaty türkmene sözle, Umman gelse söhbet bilen. saz dörär. Hormatly watandaşlar köp sag boluň. Hawa indiki görüşýänçäk çagalaryňyza ýurda abadançylyk başyňyz dik bolsun görjegiňiz bol bolsun. Sag boluň.